Ӕвӕдза, цасфӕнды куы дзурӕм Ирыстоны хӕхбӕсты тыххӕй, уӕддӕр нӕ бон фаг ныхӕстӕ ссарын нӕ бауыдзӕн. Йе стыр ахадындзинад, ӕгӕрон фарн ӕмӕ йӕ бирӕ сусӕгдзинӕдты тыххӕй радзурынӕн. Алы ком дӕр у махӕн ахуыргӕнинаг, алы хъӕу дӕр у хъахъхъӕнинаг. Абон уыцы хӕзнадоны дуӕрттӕ махӕн сабыргай гом кӕнын байдыдтой. Ӕмӕ нӕ хъӕуы ӕппӕт хӕхбӕстӕм кӕсын табуйаг цӕстӕй. Хорз зын баргӕйӕ, уыдон хуымӕтӕг бынӕттӕ кӕй не сты. Ирыстоны хӕхбӕстӕ кӕй у уӕлӕрвтимӕ ӕнгом ӕмӕ ӕргом баст. Уымӕ гӕсгӕ ӕнӕмӕнг хъӕуы, цӕмӕй паддзахадон ӕгъдауӕй нымад уой табуйаг бынӕттыл ӕмӕ уым фидаргонд ӕрцӕуой сӕрмагонд хидары нуагвӕрд. бӕллицтӕ алы бӕстӕты рагӕй кӕмӕй пайда кӕнынц, ахӕмтӕ. Афтӕ Монголийы ис фондз хохы, паддзахадон ӕгъдауӕй табуйӕгтыл нымад чи рцыдис, ахӕмтӕ. Монголийы хицауад сфидар кодтой семӕ баст сӕрмагонд закъон. Закъон домы табуйаг хӕхтӕм сӕ уынвӕнд чи скӕна, уыдоны ӕххӕст кӕнын ахӕм фӕтк: табуйаг хӕхтӕн зонын кад кӕнын. табуйаг бынатмӕ хӕстӕг нӕй цӕуӕн хӕдтулгӕтӕ ӕрмӕст фистӕгӕй. табуйаг бынатмӕ цӕуӕг адӕм хъуамӕ уой сыгъдӕг, аив дарӕсы, ӕппӕт сӕ пужертӕ ӕхгӕдӕй. нӕй уым Дзӕгъӕлдзырд кӕнын, нуазын карз нозт, чъизи дзыхӕй дзурын, хъӕрӕй худын. Не мбӕлы табуйаг хохырдӕм ӕнгуылдзӕй амонын. Нӕй уым гӕххӕттын хца уадзын, уӕлдайдӕр та бырӕттӕ калын. Уыцы иухуызӕн уагӕвӕрдтӕ хӕст цӕуынц бирӕ адӕмты уаз бынӕтты, зӕгъӕм, Республикӕ Мариэлы, Алтайы, Абхазы ӕмӕ ӕндӕрӕдты. Уӕдӕ цы зӕгъӕн ис Ирыстоны хӕхбӕсты тыххӕй та? Алы комы сӕдӕгай кувӕндӕттӕ уаз бынӕттӕ кӕм ис. Уый тыххӕй хъӕуы лӕмбынӕг ахуыр кӕнын нӕ кӕмтты рагон истори. Абон уӕ хонӕм дӕргъӕвсӕй рӕбинагдӕр ӕмӕ цымыдисагдӕр мидӕгрӕбыны коммӕ. Чи нӕ зоны Ирыстоны мидӕгрӕбыны ӕхсӕрдзӕнтӕ. Сӕ кой дӕрдтыл айхъуыст ӕмӕ сӕ фенынмӕ цӕуынц адӕм хӕстӕгӕй ӕмӕ дардӕй. Ком сси зындгонд туристон бынат. Адӕм дис кӕнынц донхауӕнты нымӕц ӕмӕ бӕрзӕндыл, улӕфынц сыгъдӕг уӕлдӕфӕй, исынц ӕнцойдзинад комы сыгъдӕг ӕрдзондӕй. Фӕлӕ, хъыгагӕн, нӕ зонынц, мидӕг рӕбыны комӕн йӕ тӕккӕ стырдӕр ӕмӕ ахсджиагдӕр мидис цӕй мидӕг ис, уый. Уый хуымӕтӕг хӕххон зӕхх нӕу, фӕлӕ у стыр сусӕгдзинӕдтӕм ӕмбӕхст кӕм ис, ахӕм рагон табуйаг бынат. Фыдӕлтӕ йын кодтой стыр аргъ. Ардӕм дзӕгъӕл цыд ничи кодта. Чи йыл ӕрбафтыд, уый та йӕхи дардта куыд куывддон бынаты, нымд кӕнгӕйӕ, йӕхи зӕдтыл, дауджытыл фӕдзӕхсгӕйӕ. Абон уыцы рӕсугъд ӕгъдау хъӕуы раздахын ӕмӕ уырдӕм цы адӕмы фӕнды бафтын, уыдонӕн бацамонын йе гъдау, радзурын, фыдӕлтӕ кӕй дзырдтой, уыцы цымыдисаг сусӕггаг хабӕрттӕ. Ам и бирӕ диссаджы хабӕрттӕ, ӕмӕ цӕмӕй адӕм дӕр зоной ӕмӕ цӕмӕй сӕхи раст дарой хӕхты, уый тыххӕй йӕ райсӕм уӕлӕ Уастырджи ӕрынцайӕн цъуппытӕ. Уастырджи зӕхмӕ куы рцӕуы, ӕрынцайы ӕмӕ хордыгӕй ракӕсы, ӕмӕ адӕмӕн хорздзинад цы хъӕуы ӕмӕ уый хордыгӕй фӕзӕгъы.

Мӕнӕ цъичимӕ кӕм бай, уӕлӕсгӕтты комы чи, мӕнӕ даппауыл вӕзӕй афтӕ осран. Рагон заманӕй хови ахӕм къам нывы фтыд, ӕфсацийы нывы ӕфтыд. Кӕцы заманы конд ӕрцыд, мӕ чи скодта, уый мах дӕр нӕ зонӕм. Дӕллауазӕй кӕзӕн цӕстӕй хур куырсӕй ныгуыд ахуыд бакӕсы мӕ зын, уый размӕ не ссардзынӕ. Ӕрбацондӕр ӕм нӕй. Дӕхи бӕндӕнӕй куы рауадзай, уӕддӕр уыцы къамӕй дӕу астӕу фондзӕстӕд метрӕй къаддӕр нӕй. Уый тыххӕй мӕ у байбын, байбын къӕдзӕхыл конд ис. Ме бынӕй дӕр ссӕуӕн нӕй, уӕле дӕр ницы акӕндзынӕ, нӕ йӕм, нӕ йӕм бакӕс дӕ хӕстӕг. Фӕлӕ йӕ сурты дӕр ӕмӕ тигътыл тигъты дӕр цу, ӕмӕ йӕм уӕд бакӕсӕн ис хурныгуылды, хур куы нӕ мӕныгуыл, ауӕд дзӕбӕх фӕзыны. Ме кувӕндон та хоми уӕлбыл. Уӕлӕ рувасбадӕн даппау уӕлвӕз. Даппау уӕлвӕзы къуымы фалӕрдыгӕй дуртӕ къӕйтӕй афтӕ ӕвӕрдысты мӕнӕ фынггонд йӕ цурамӕттаг ӕфсатийы кувӕндон. Ме цуанӕттӕй йордӕм чи ссыди, хой-иу ӕфсатийӕн гуыл схаста. Бардуаг ис сырдтӕн дӕр, алцӕмӕн дӕр. Уортӕ уонӕй фалейдӕр равдисдзӕнӕн. Сорӕт хуӕдӕр уди цуанун. Ӕма ка усбидта, фидары комы лӕгӕты хуылфы, ӕмӕ сауыгъта уӕлӕмӕ бӕндӕнӕй. Кӕрдӕгӕй бӕндӕн скодта ӕмӕ дзӕбидыртӕ ермӕгуыр взӕрзаман ис ӕмӕ рцыдысты ӕмӕ бӕндӕн хӕрынмӕ фесты ӕмӕ сыл каудуар ахгӕдта. Ема ӕй лӕг ехицӕй дӕрдтӕгӕн ферох иум ахӕм къӕппӕг сарӕзтон лӕг ӕмӕ дзӕбидыртӕ уым мидӕгӕй цасфесты хуыцаугъӕт уыд, ӕмӕ лӕг бакурын. Ема ам уӕддӕр хъӕуы цы кодта, цы кодта цардбарӕг лӕг, диссаджы цуанон куы уыд, цӕмӕ бакурын лӕг ӕмӕ Буццатӕм фӕрсӕг бацыдысты мӕ сын уым афтӕ зӕгъынц, фӕрӕдыди, ӕгомыг фос, ӕфсатийы фос ӕндарӕны бакодта ӕмӕ сын хӕринаг дӕр нал, дам, кӕрӕдзи чинтычъи хӕрынц, зӕгъы. Емӕ, дам, хъӕуӕй ӕрыгон лӕппутӕ бацыдысты мӕ каудуар рацыдтой, куыддӕр ӕгъдауӕй мӕ гуырдзӕбидыртӕ ралыгъдысты, Хъӕумӕ ӕрхӕццӕ сты, афтӕ лӕг цӕстӕй уыны, ӕмӕ се рцыд мӕ хом нывонд дӕр удвӕттагӕн акусард кодтой, мӕ хом куывд скодтой, дуарбынмӕ ӕрбацыдысты. Лӕг цӕстӕй ракасти. Дзырдтой афтӕ, сырд-иу фехстай, фаг дын у, мауал ӕхс дыккаг. Уый-иу фыццаг уыди. Уӕлӕ цы тъуппытӕй загътон, уырдыгӕй мидӕмӕ махс, сӕгъ ӕмӕ сӕныкк, на уыдон дӕр махс. Ӕвзӕр дзыхӕй дзурӕн уый ӕппӕт разӕй нӕй,

Ӕмӕ нӕ фыдбылызӕй цӕмӕй хӕдзар ссарай уый.
Мидӕг рӕбыны коммӕ бацӕуӕны ис рагон куывддон бынат Хохы дзуӕртты кувӕндон. Уый у чысыл къох, мидӕгрӕбыны доны галиуварс. Кӕддӕр ын тынг рӕсугъд ӕххӕст кодтой зӕронд адӕм йӕ кувыны гъдӕуттӕ. Ауайын ма кӕнӕм нӕ цӕстытыл, куыд аив фидыдта ахӕм кадджын хъӕубӕсты рагон ирон бӕрӕгбон. Куд зӕрдиагӕй ем сӕхи цӕттӕ кодтой ӕма зархайдтой адӕм. Куд нын дзырдтой Джимарайы цӕрджытӕ, афтӕмӕй-иу раздӕр куывддон адӕм ӕрӕмбырдысты Джоргуыбайы къуырийы цыппӕрӕмы, арвыстой-иу бӕхтыл ӕмӕ фистӕгӕй уырдӕм сӕ минӕвӕртты кувинӕгтимӕ. Уыдон-иу дзуары бын фӕкуывтой, бафӕдзӕхстой-иу хъӕубӕсты хохы дзуӕрттыл, ӕмӕ-иу фӕстӕмӕ хъӕумӕ здӕхтысты кӕддӕриддӕр заргӕйӕ, бӕхтыл хъазгӕ, хъӕлдзӕгӕй. Кувинӕгтӕ-иу хистӕрты размӕ куы бахастой, уӕд-иу райдыдта бӕрӕгбоны кадджын ӕмӕ фӕрнджын ирон куывд. Алы сыхты-иу фӕсивӕд сарӕзтой хъазт, алы ерысты-иу архайдтой, кӕстӕрӕй-хистӕрӕй стыр ӕхсызгонӕй ӕрвыстой сӕ бӕрӕгбон.

сылгоймаг уыдӕрдӕм. Ӕмӕ йыл скуывтой хохы дзорттӕм хӕрдыгӕй. Стӕй иу фӕдӕ ацыдысты ӕмӕ хъӕугуывд дӕр уыдис. Ӕрвитӕны куывд Уастырджийӕн ме хо фӕбадтысты, скуывтой ме Уачындзейы хӕдзармӕ ацыди. Дӕр хохы дзорттӕ нӕ куыд зӕгъӕм, уӕд хохы бирӕ дзорттӕм куывтой нӕ фыдӕлтӕ. Дон кӕлы кӕцӕй хӕх хъӕуттӕй. Мӕ доны бардуагмӕ куывтой. Дымгӕ кӕцӕй рацӕуы? Фыддымгӕ. Мӕнӕ уый у фыццаг заман ууылдӕр мах хохы цардыстӕм, быдыры ничи царди. Мӕ уыди хосы куыст, фосы куыст, хоры куыст. Ӕмӕ хоры мӕкъуылтӕ амадтой, хосы мӕкъуылтӕ амадтой. Ме уыптыхджын дымгӕ куы рацыди, уӕд цыдӕр ныххӕлиу кодта. Уый дӕр хохы дзордтӕм хауы, дымгӕйы бардуаг. Фӕлвар ӕфсати фос сӕм бирӕ ис, хъӕддаг фос, мӕнг, хер Ахӕм ӕгузӕг адӕм дӕр иугъуди ӕвӕццӕгӕн ӕма йӕ къухы фос дарын не фтыд, фӕлӕ уӕддӕр цуан азыдмӕ йын-иу сати хай бакодтам ӕу. Йӕ бинонтӕ уӕддӕр цыдӕр фыдызгъӕлтӕ бахӕрын кодта уӕдӕ судаид ӕмӕ цӕмӕйдӕрты ирвӕзтысты. Мӕ хосы ӕртӕ зӕдмӕ куывтой мӕнӕ хохы дзордты кувӕндонӕй, сӕрмагондӕй. Ну, стыр Хуыцау Уастырджи уый ӕппӕт разӕй абизат йӕ нӕ куыд фӕзӕгъынц, афтӕ, фӕлӕ Иннӕтӕ кӕй ранымадта, уыдонмӕ куывтой иӕрдыгӕй, мӕнӕ хохдортты кувӕндонӕй, уартӕ нӕ бакомкоммӕ-иу. Сабитон дуджы хохы зуары бакомкоммӕ цӕугӕдоны фаллаг фарс арӕзт ӕрцыд донымӕл. Ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ацы бӕрзонд хӕхты хъӕбысы уыцы цад, сыгъдӕг айдӕны хуызӕн арв кӕм зыны ӕмӕ ӕмбисонды ӕхцондзинад чи хӕссы, Уый адӕмы йӕхимӕ ӕлвӕста, ӕмӕ йӕм бирӕтӕ цӕуын райдыдтой сӕ фӕллад уадзынмӕ. Фӕлӕ уыцы бынаты бакомкоммӕ кувӕндон кӕй ис, уый нӕ зонгӕйӕ, адӕм уыцы ран арӕх сӕхи раст нӕ фӕдарынц, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ сыл тыхдымгӕтӕ ӕмӕ тӕрккъӕвдатӕ рауадзы ӕрдз. Уымӕ гӕсгӕ рагӕй ӕмбӕлы, ӕхсӕрдзӕнтӕм фӕндаг туристтӕн амонгӕйӕ Фыццаджыдӕр сын ӕмбарын кӕнын, ком табуйаг кӕй у. Уӕд канд ирӕттӕ нӕ, фӕлӕ дардӕй ӕрцӕуӕг бӕлццӕттӕ дӕр уырдӕм цӕудзысты стыр цымыдисдзинадимӕ нымд кӕнгӕйӕ, сыгъдӕгдӕрӕй, уаз бынаты раст хидарыны фӕтк ӕххӕст кӕнгӕйӕ. Мӕнӕ хохтӕм ласын ӕмӕ дзорттӕм ласын цы дзидза не мбӕлы, хой сӕм куыддӕр фӕзыны, ам Ӕмӕ уӕхстыл бакӕнынц, афтӕ арв дӕлӕмӕ рхауы. Хой размӕ дӕр къӕвда нӕ уыди, хой фӕстӕ дӕр къӕвда нал уыди. Интернеты дӕр мӕн ӕркӕсӕм мӕ фӕзӕгъынц къӕвда дзы нӕй зӕгӕ мӕ цом хохтӕм. Куыддӕр уадзидас исынц, афтӕ арв дӕлӕмӕ рхауы именно ӕз точкӕйы ӕмӕ адӕм алидзынц. Мӕ та сыгъдӕгӕй аззайы. Кӕд дзы зӕхмӕ истыр хауы, уӕддӕр ӕй дон ныхсы. Мӕнӕ фын куыд рахсайы, бӕрӕ сыгъдӕг уайауыйау. Яртаккӕ дӕр махӕй мӕн ам исчи куы фӕцӕйцӕуы машинӕ, уӕдӕй Уазджытӕ нӕ зонынц, фӕлӕ мах ам нӕ худ чи сӕм, стӕй машинӕ сыстӕм, хохыдорттӕ дӕ хорзӕхуд бафӕндараст нӕ кӕнут, зӕгъгӕ. Мӕ цӕмӕй уой фӕстӕмӕ йӕ бынаты ысбада, уой тыххӕй уӕртӕй уӕрцы дурыл мӕ зӕрди ныффыссын стъол, бандон сӕвӕр ӕмӕ йӕ адӕм дӕр уадзӕм ӕмбарой мӕ, кӕд исчи йӕ худ сисамӕ бакува хохыдорттӕм. Мӕ уӕд хъуыддаг та фӕстӕмӕ мӕнӕ нӕ ирондзинад ӕмӕ нӕ иудзинад ӕмӕ Йӕ бынатмӕ гьеуӕд цӕуынц нӕ хъуыддӕгтӕ. Мах сӕ куы нӕ рох кӕнӕм ӕмӕ сӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕ куыд кӕнӕм уӕд.
Митыгрыбыны комы бӕрзонд хӕхтӕй иуимӕ та баст у иннӕ цымыдисаг хабар. Уый дзурӕг у нӕ рагон фыдӕлты уӕрӕх зонындзинӕдтӕ, стыр хъомыс ӕмӕ дард бастдзинӕдтыл. Зындгонд куыд у афтӕмӕй рагон замантӕй фӕстӕмӕ, ирон адӕмы фыдӕлтӕ скифтӕ ӕмӕ алантӕ цардысты денджызы былты, Хъырымы зӕххытыл дӕр. Уым баззадысты сӕ номыл хохы хуылфы арызт сахартӕ, цымыдисаг цъайтӕ, домбай ӕмӕ фидыцджын фидар лӕгӕттӕ, арф лӕгӕттӕ ӕмӕ бӕрзонд рӕгътыл аланты кувӕндӕттӕ ӕмӕ скифты паддзӕхты цӕрӕнбынӕттӕ. Стыр диссагӕн ӕрхӕццӕ кодтой Джимарайы хистӕртӕ хъырымаг Алантимӕ баст цымыдисаг хабар ӕнусты арфӕй. Нӕ рагфыдӕлтӕ Хъырымы цардысты уӕртӕ ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ мӕнӕй ацы нымӕц куы райдыдта, фыццӕгӕм ӕнусы ацы Нымады размӕ дӕр можы цардысты хъӕуым, ӕмӕ хордыгӕй хӕрдӕм цыдӕр диссаджы адӕм ӕрвыстыр цыдысты Сау денджызыл, ӕрбален кодтой армайнӕгты зӕххыл, ордыгӕй хӕрдӕм фистӕгӕй ӕмӕ хъӕуы, хъӕу дӕр сын дарӕн нӕ уыди, ӕмӕ сӕ рарвыстой уал хосы хохсӕрмӕ, абон дӕр ӕй уынӕм, хом ӕмӕ хомвӕццӕгӕн ӕмӕ сӕ цард кӕронмӕ ахицӕн ӕмӕ абон дӕр ом ныгӕд сты. Цӕмӕн афтӕ бакодтой, зӕгӕ, уӕд ахӕм ныхас ӕрцыди фӕрыхъуыстамӕ, мӕнӕ зӕрӕдтӕ куыд дзырдтой, тъӕррӕмыхстытӕй, мӕнӕ легендӕйыл кӕй зонынц, уый хуызы, ома, дам, ӕрхъуыды кодтой хӕцӕнгарз, мӕнӕ артӕй чи хсы, ахӕм хӕцӕнгарзы, огнестрельное оружие. О, ӕмӕ уым куы ркастысты адӕм Хъырымы цӕрджытӕ ӕмӕ куы загътой, хай дунейыл куы рапарахат уа, уӕд дуне йе сӕфт у. Ӕмӕ ахӕм адӕмӕн марӕн нӕй. Ӕмӕ уӕддӕр Хъуырымы дӕр цардысты, ам дӕр цардысты. Мӕнӕ цыдӕр чингуыты дӕр фыссынц нӕ ахуыргӕндтӕ. Ардыгӕй уынаффӕ кодтой Мӕнӕ хер уырыссагау дӕр зӕгъгӕ нӕй. Жрицы куыд зӕгъӕм, афтӕ цардысты мӕнӕ ам хӕхты рӕбын. Мӕ ардыгӕй уынаффӕ кодтой суанг Хъырыммӕ дӕр дарддӕр ирон адӕм царди, уыдонӕн уынаффӕ кодтой ардыгӕй. Мӕ цӕуӕт уӕрдӕм ӕрбарвыстой уыцы адӕмы. Хъырымӕй ӕмӕ сӕхи ӕмыр цӕрын кодтой. Хъӕумӕ дӕр сын цӕуыны бар нӕ уыди, хъӕуын цӕрут, хӕринаг дӕр уырдӕм хӕсдзыстӕм, алцыдӕр, фӕлтау хъӕумӕ ма цӕут, куы ничиуал уынай, афтӕ. Йер, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ хъӕуын фӕцардысты, адӕмӕй магӕн цы бонтӕ дихгонд вӕййы, Хуыцауӕй мӕнӕ уыцы бонтӕ фӕцӕрзӕгӕ. Ӕмӕ иу чи амард, уый та йыл уым бафснайдтой, чи амард, уый та йыл уым бафснайдтой. Ӕмӕ абон дӕр хъуыйны уӕллаг бирӕ уӕлмӕрдтӕ мӕрдтӕ ӕмӕ быннагон мӕрдтӕ. Бынӕй дзы сты фарастӕй ныгӕд, уӕле сты дыууадӕсӕй ныгӕд. Ну, уӕлӕдзӕг афтӕ тъӕпӕн у уӕлдӕр гыццыл. Амаддзӕгтӕ сӕлвӕрсի ингӕнӕн къӕйтӕ сагъдтыйы. Йӕ рӕзты цӕуӕг нӕ уыдис, ӕмӕ уыди куыд иу фарс уыди мӕнӕ цӕстыты бынӕй, уый тыххӕй цӕуын, уый тыххӕй ӕрцӕрын кодтой.
Бирӕ цымыдисаг хабӕрттӕ ӕрыхъуыстой Джимарайы цӕрджытӕ сӕ куырыхон хистӕртӕй мидӕг рӕбыны комы донхауӕнты сусӕгдзинӕдты тыххӕй. Уыдоны иу ӕмӕ дыууӕ не сты. Алы афонты алыгъдауӕй, алы бӕрзӕндтӕй дзы ракӕлы аст ӕхсӕрдзӕны, сӕ сӕйрагдӕр зайгӕлӕн афтӕмӕй. Ӕмӕ хоми фидары комы лӕгӕт, уыцы лӕгӕт Тауы суанг фӕсхохмӕ хуынкъ. Митджын аз куы вӕййы, уӕд мӕнӕ аз фарсӕй зӕй ацӕуаг у, дӕлӕ мӕ митын зӕйы. Мӕ кӕмттӕ зиан дӕр ахӕм кӕмттӕ. Кӕмттӕ байзайы вӕййынц, ӕмӕ кӕцыдӕр комӕй зӕй ӕрцыди ӕмӕ дон бацауазы. Ӕмӕ уыцы дон ауыз чи уый уӕлӕмӕ-уӕлӕмӕ куы ссӕуы, уӕд аз хуынкъ ӕрбакӕны. Ӕмӕ уый тыххӕй уый уый ууыл дзурӕг у, ӕмӕ ацы ком у Хуыцауы уарзон ком. уыцы хуынкъӕй куы нӕ ракӕла, уӕд уый куы ныббайдзаг, уӕдӕр та хъӕрмӕдон куыддӕриддӕр уыди, ахӕм ахӕм диссаг равдисдзӕни ӕрдзӕхӕдӕг. Ерысты рухсӕй ӕхсӕрдзӕн кӕцӕй ракӕлы, хойы нӕ рагфыдӕлтӕ хуыдтой зӕйгӕлӕны. Мӕхер ихы ӕвзаг уӕлӕхордыгӕй бынмӕ зынди кӕддӕриддӕр ӕмӕ та-иу ихӕй къӕртта расаст ӕмӕ та-иу рахаудтам иу ӕмбырӕй ныппырхи. Хӕрынчын адӕм-иу раджы заман дӕр уыди ӕмӕ-иу мӕнӕ хъӕумӕ ӕрбацыдысты сӕрдыгон, Ӕма уӕддӕр уӕд заман сӕгъ дардтой ӕма сӕгъохсӕрӕн дӕр сӕхи дзӕбӕх кодтой ӕма куддӕр аци их рахаудта, афтӕ еу фӕсивӕдмӕ фӕдзурдтой, равдбӕхтыл бадгӕ ӕма цӕутӕмӕ их рахӕссун. Ӕма хоси их сӕгъохсыримӕ хӕццӕ кодтой, ме афтӕмӕй тархъанджын адӕм мӕнӕ асмӕ кӕй хонынц, уыдонӕн нуазын кодтой ӕмӕ хосын ис фесӕфти. Туберкулез дӕр. Туберкулез дӕр хосы ихӕй. Кӕм ӕхсӕв адӕймаг куы баззайы, уӕд райсомӕй сысты ӕндӕрхуызонӕй уӕнгрогӕй, цыдӕр диссаджы тыхси мидӕгӕй. Ӕмӕ уыцы тыхси у уымӕн кадгӕны зонын хъӕуы. Зӕронд адӕм мӕнӕ ардыгӕй, гыццыл дӕлдӕрӕй уырдыгӕй мидӕмӕ, кӕцы коммӕ бынтон ӕндӕр цӕстӕй кастысты. Ардӕм мӕ зонгӕ ахӕм тыхтӕ ӕрбацыди, мӕнӕ куыстуат саразӕм, зӕгъгӕ, нӕ ахӕм техникӕ дӕр батардтой. Сӕрдыбӕрӕг астӕумӕ фӕззӕджы лидзӕг фесты, абз никӕй федтон. Чи ма дзы баззади? Чи ма дзы баззади? Уыдон та кӕуыл зӕрсыд, кӕуыл цы куысты никуы срӕстмӕ и. Уый дзурӕг у ӕмӕ дзы нӕ хъӕуы уӕлдай митӕ гӕнын. Хи дарын дзы ам зонын хъӕуы. Бынтон туристон бынат нӕу ацы ком. Мӕнӕ бацӕуӕм ӕртӕ донхауӕнтӕ мӕ хом ӕдзӕлгъӕд митӕ дӕр бакӕнӕм Цы нӕмбӕл ахӕм дзидза дӕр дзы сфыцӕм, афтӕ нӕу. Нӕу. Кадгӕн нын зонӕм, ӕмӕ нӕ ӕрдз дӕр йӕхӕдӕг уарздзӕни, Хуыцау дӕр науӕд уарзы.
Ирон адӕм рагон замантӕй фӕстӕмӕ сты хуыцауӕйрвыст рухстауӕг ӕмӕ рухсхӕссӕг адӕм. Нӕ фыдӕлтӕ сӕ уды рӕбынты хастой алӕмӕты ӕрвон зонындзинӕдтӕ ӕмӕ сӕ хъахъхъӕдтой сӕ царды мидӕг Хуымӕтӕг уагӕвӕрдты хуызы нӕ, фӕлӕ куыд ӕнӕхъӕн дун-дунейы зындгонд, кадджын ӕгъдӕуттӕ, абон дзыллӕтӕ законы Вселенной кӕй хонынц, афтӕ. Иры фыдӕлтӕ кӕддӕриддӕр уыдысты Хуыцаумӕ кувӕг адӕм. Сӕ зӕрдӕйы никуы хицӕн кодта лӕг йӕ алы хъуыддаджы, къахдзӕфы ӕмӕ суанг хъуыдыйы тыххӕй дӕр кӕй хъуамӕ дӕтта дзуапп Хуыцауы раз, уый. Уый хынцгӕйӕ, ирон, аллон адӕм алы дугты дӕр цардысты Хуыцауӕй фсӕрмы кӕнгӕйӕ, йе ппӕт зӕдтӕн кад кӕнгӕйӕ, табу сын кӕнгӕйӕ ӕмӕ уыдысты ӕмбисонды уӕздан, хиуылхӕст, намысджын ӕмӕ гъдауджын.
Алы бынатӕн дӕр нӕ хӕрӕфтӕ куы райсӕм, уӕд алы хъӕуӕн дӕр ис фар, ис дзуар, ис амонд, ис алцыдӕр. Мӕхер, ӕвӕццӕгӕн, бирӕ хъӕуты ӕртӕккӕ цӕрӕг нал и, мӕ афтӕ куы райсӕм, уӕд ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ цӕриккой ма дзы, фӕлӕ дӕр фарнтӕ нӕ уадзы. Гӕр кӕцӕйдӕр та лидзгӕ кӕнынц, дӕ, мӕнӕ дӕ ацы хъӕуы ма чуал уазӕгӕ, мӕ сӕ мидӕмӕ ласы. Ахӕм цалдӕр еды мӕ бон радзурын у. Гермӕ фыдыфыды фыд Бырыфарыхъӕумӕ куы лыгъдысты, чи уӕд алыгъди, уый дӕр уӕм ӕрбынат кодта, зӕгъ, хорзӕ диссаджы зӕд кӕны, мӕнӕ хохы куыстӕй фервӕзтыстӕм, мӕнӕ хӕр рацӕуӕм, зӕгъы, ӕмӕ сӕрдун баззади, цыдӕр хӕдзары къуым йӕ къухы бафтыди, ӕмӕ уым суанг фӕззӕгмӕ фӕци, хор тыдта, йӕ надхор, ӕмӕ цом мӕ бинонты раласон, зӕгъы, ӕрбацыди, мӕ бинонтӕй иһӕм иу дӕр къахыл нӕ лӕууы. Иууылдӕр хуыссынц, фосмӕ кӕнӕг нӕй, фосӕй дӕ уынгты радзы-бадзы кӕнынц, цы кодтат, нӕ йӕ зонӕм, цы хабар у, нӕ сӕр зилы, нӕ бон ницы у. Гудтатӕм бацыди мӕ ином дуар лӕггадгӕнӕг бафарста фӕттӕй ӕмӕ йын загъта афтӕ, Уастырджи дӕ нӕ уадзы быдырмӕ лидзын. Рад дӕ бынӕттӕ цы райстай, уыдон ӕмӕ фӕстӕмӕ баздӕх кӕм уыдтӕ уырдӕм. Афтӕ бакодта ӕнӕмӕнгӕй ӕмӕ Фӕстӕмӕ куы рбацыди, уӕдмӕ бинонтӕ къахыл лӕууынц, сӕр дӕр никӕмӕн уал зилы, фосы куыст дӕр кӕнынц, алцыдӕр кӕнынц. Уӕдӕй Ӕрыммӕ баззади уый дӕр ам. Гӕр ма мӕхи тыххӕй дӕр зӕгъдзынӕн дыууӕ ныхасы, ӕртӕ ныхасы. Мӕхӕдӕг дӕр афтӕ быдырмӕ афтыдтӕн, гъӕуым цыдӕр куыстытӕ кодтон, милицӕйы дӕр куыстон, гъӕуым

Стӕд хъуыды кӕнын, ахӕм песк федтон, уыц песк кӕми. Хос фез, зӕгъын, и нӕхимӕ ортӕт хосты уасты линӕйы фӕци. Ынаст фӕстӕмӕ мын цӕугӕ уырдӕм. Мӕ фӕстӕмӕ ӕрбаздӕхтӕн. Ӕмӕ цыдӕр мидисӕн, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ. Мӕнӕ хӕр нӕ дзорд кувӕндзинады тыххӕй. Ам нӕ бӕрӕгбӕтты уазтӕ дӕр нӕм ссӕуы, ардгӕй арилгӕ адӕм дӕр ссӕуынц, куывды ссӕуынц, уӕддӕр ссӕуынц кӕмӕ махмӕ. Сымах ӕмбарын кӕнӕм, раздӕр уыди ахӕм цард, карз нозты пълан дзортты бынмӕ нал хӕсса верӕй фӕстӕмӕ. Ну уыди хистӕртӕ, кӕцытӕ хастой, кӕцытӕ нӕ бон махӕн стурын нӕ уыди. Фӕлӕ уыдон нал сты ӕртӕ уыдоны бынаты, мах стӕм, мах кӕнӕм афтӕ. Уый тыххӕй мӕ карз нозт у дӕлдзӕхоны хорӕй конд. Бӕгӕны у дзуарӕй зӕдты конд хор. Ӕмӕ уыдон дыууӕ иумӕ куыд ӕрӕвӕрӕм иу фынгыл,

Мӕ Йозефон, мӕн афтӕ зӕгъынц бирӕтӕ бӕрӕгбон-бон, бӕназӕн мӕнӕ бӕрӕгбон нӕу, абон нуазын. Нӕ-а, уый у рӕдыддзинад. Уыцы бон ничи нуазы. Мӕнӕ нӕ бӕгӕныйӕ, нӕ физонӕгӕй не ртӕкӕрдзынӕй нӕ Хуыцауы ном ссардтам, нӕ дзуӕртты ном ссардтам, скуывтам. Уыцы бон нозтмӕ хӕстӕг цӕуӕн нӕй. Уый тыххӕй ӕмӕ дзуӕрттӕ дӕр ныл кӕнынц уӕд стыр зӕрдӕ.
Иу ӕмӕ ма нӕ дыууӕ хатты дисы нӕ бафтаудзӕн Ирыстоны хӕхбӕстӕ. Уый ма нын хъуамӕ бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ раргом кӕна йӕ ивгъуыд цардӕй, йӕ алы комы бирӕ ӕвӕрӕнтӕй. Ирыстоны хӕхбӕсты алы комы, алы хъӕуы абон дӕр ис нӕ фыдӕлты ӕвӕджиауы фарн. Уый цӕры Ӕцӕг ирон туг кӕй дадзинты ӕнхъӕвзы, уыцы адӕмы зӕрдӕты. Уыцы фарн бахъахъхъӕнын у не ппӕт нацийы иунӕг фӕрӕз фидӕны фӕндагыл ныфсджынӕй ӕмӕ амондджынӕй цӕуынӕн.